Welcome, good afternoon. Uh, on a serious note, now we day inside the True Talk. I get two personal stories. One I want to take introduce the matter today, and then um, we'll go decide. Uh, but the topic when I give them today be say um, receivers uh, some no they fit give uh, no be everybody sabi give no be everybody where they open hand where they ask for begging eh help me help me some of them no fit help back yeah so you go also learn today say some people wey get them. nobody get them. so tey e no need anything you cannot say dangote or otedola eh, or even obi cubana say e no get wetin e need even if now good morning even if i call to greet you it's like something now i go tell you now two stories one about my baba one uh, na about my mechanic so um, uh, may 21st na my birthday so may 21st wey don pass mm. on my birthday i go cut my hair so as i dey when my barber wan barb me before that time this na guy wey be say me and am dey settle sometimes when he dey barb five five hundred me i dey give am one one k one thousand just to encourage am make e calm down bab me well when e increase am to 700 i still dey give am 1000 e dey make 3 300 5 500 for my hand i don give am some shoe uh, some jeans some of my cloth wey e say e like i go remember put am for motor if i come i go give am sometimes too e go let me know say things no too dey okay i go send am give am something so me i dey like make friend with barber mechanic tailor i dey like young people wey me and them go pally i no go come dey do say because i dey pay you money to do this work for me like say i be your oga you know that kind thing so I dey like be friends to them, and na so me and this guy dey as my barber. I dey dash am, I dey give am. Sometimes he go say he never chop, sometimes he go say make he come meet me where I dey hang out. I go say come. On my birthday, somebody call me to wish me happy birthday, and in day there they listen as they put uh, that their cloth for my body. Mm. He come here say, ah, ask me say, ah, got me today now your birthday. I say now my birthday, oh. you know. He come say, wow, congratulations, happy birthday, oh. and I be say today you go pay double. i shock because wetin i bin think say him wan talk be say i go i go i go discount for you as the as the babi na seven hundred maybe today just bring five hundred or bring two hundred or bring three hundred or i go even barb you free because i dey give am i dey i dey show am love you know i shock when he tell me say that means i go pay one four i go pay double since na my birthday i ask am say me and you who suppose give you he say why him go give me na the question wey you ask me why you go give me wey be say i better pass am oga na you be chairman na you suppose to dey give me i weak and that thing pain me and uh, i no come to dey go inside again mm-hmm. so you believe say i come this world wey you dey collect and you no fit give me that one na my baba so some days ago my mechanic do him own wey shock me uh, the way i dey with my baba na so i dey with my mechanic i dey share with am i dey show am love cloth shoe sometimes e go say things hard for their place e go call me i go send small thing wey i fit use show am love i don even meet him wife i don you know one time buy food stuff and all that to support the young couple now i go fix car for him place and the workmanship apart from money for spare for parts car parts i pay am workmanship of twelve thousand five you know when i don go the next day na him call me to remind me say The woman wey dey sell drinks near their shop there, their workshop, say I buy bottle water from her hundred naira, say I no give the woman. Say him dey tell the woman say I no be that kind person, say na forget I forget. So him dey call me now to remind me say I dey owe that woman hundred naira. I no believe am. The next day again, hundred naira. Yes, he send me text. He no sabi to speak English, so the text he type am anyhow to tell me say what of that hundred naira for that woman. This na person wey I dey dash money, wey I dey help pikin to just complete school fees to give him wife money for foodstuff he himself shoe cloth eh, money sometimes to feed him family he say remind me i wan yeye the guy i come send am message say make he collect the woman account number make i transfer hundred naira i think say na there he go use him sense to say ah this one which one be transfer he go collect the account number true true send to me make me send the woman hundred naira so

e personal help e just dey help am do mm. something you know say maybe this person like fruits or e like um, yes. um, na person say e dey like corn for road yes. but because say na oga you know so you know fit you know say get the kind level wey you go reach yes. you no go fit dey stop for road side uh -huh. dey do uh-huh. some certain things you go you buy that corn roasted corn you buy that pear you buy that mango you buy that pineapple you come and say oga oya see o. Oh, you know how e grateful go happy eh like small pikin you know how grateful that person go dey to you you no give am money o but you just pick out that need that tiny need wey you know say this Yes. person like but you Yes. no fit just dey go out because of maybe busy because of or you na person wey be say you go just pick i don't know why people be like that you go anyway just dey do that like say after all na chairman na billionaire Eh, na- na chairman Eh, na. abeg abeg i no fit give am my money you know eh. eh, ah, after all e get money pass me ah. why i go buy for am and ah, most people don forget say this life na packaging the same person come outside you dress fair you put small perfume just say make you look neat make you no be like say na you carry out your problem wear am for your body they go come dey look you. so many things uh, so many mistakes wey we dey make when you feel say somebody better pass you and then um, down to the five naira fifty naira hundred naira um, e, e, get, e get the one where the guy send the person make you go buy something. The money when he give him is about two hundred and fifty thousand naira. And when he reach there, the person stay for the place. Tell him saying don't eh, saying don't buy him, but know how to come back. That one can say what you hold you to come back. He say because uh, the person will go carry the thing come outside now one five and the money no day. So you know can know I, I don't know what I go do now. Nah, I, I don't call you, you no know, pick. He say when you come here, they meeting.

two hours ago i no dey with my phone i come outside dey call you you could think say you don carry the thing come back you understand whether you don come a workshop you don fix the car for hmm. ikoyi uh, so him dey think say maybe the guy dey call am make he send driver make dem come pick the car na the person dey tell am say eh, eh, the thing still dey market so you leave the thing wey you buy back for the market because of one five say whether i say to cross the thing abi the person wey go carry am for am one collect one five uh, so him come dey call the man whether the man go stand there there send am one five mm-hmm. as the man no pick he can't leave the parts can't go back in workshop imagine so that means that job no finish that day because of one five chiba i tell you somebody wey card dey eh. your hand this guy man no use my i cannot use my money on you oh. i can my my one naira no fit i know chiba dey dey feel say e dey do and i then dey loss i no know how dey dey reason yes dey feel like say ah this my five naira now this my one thousand and one put now when the man fit ah, give you as so the man fit dash you five k i no you dey forget say this person go close eyes count five k count ten k count hundred k give you you go solve your family problem your wife born you no get money you go pay na your right that time wey dey dash you money thank you na your right but one thousand i no fit judge you but i tell you story of person wey say make i send am five k yes and that day sef the thing get as e be for me but this person don be ask me before of money

abeg you fit just help me just make am ten so because to show say you just wan use my head so because i gree eh. you no know wetin i bin get for account why i sacrifice 5k for you so i tell you because abeg you dey house abeg i bin wan come collect 5k for you and i say okay come between im house and here uju kokoro eh, as e come e come say abeg no vex wetin i answer you help me just just so just complete am mm-hmm. ten meanwhile you no get just you no get just 5 k but to me na just uh, ma just complete am ten because i gree this one you know so i i don't know where I just people dey for this kind people imagine I baba tire. baba what they do for to tell me say why why he go bab me free he ask me that's i be fool since why they do my own imagine he say after all na me be chairman wetin una really mean by chairman who is a chairman all these things you see anytime nowadays when they call you madam when they call you oga ah, they wan scam you uh, when you don go buy something wey dey say ah madam ah sis aunty that aunty you go go market woman eh, wey senior your mama go dey shout aunty for your head ah aunty e dey clean seat for you na scam e dey of course na money must fall out e dey prepare how to cut your neck with money so nowadays eh i no dey collect that oga wey don go workshop you don go somewhere ah oga don come ah see my oga abeg i no be oga i'm telling you that, so that something of 5k you go sell am 22000 to me because uh, oga oga so don come they dey use that to dey wash person head which which one be oga na na na na if i no pay you you go you go naked me here if i owe you now you go begin Wahala insult go me outside. so how take be aunty if as you be aunty now make make she tell you say this thing na three five price am one eight olóòṣì aṣáwó eh, òṣì the same woman wey say aunty aunty ah aunty no go clap am eh, dey use less free of eh, charge but na how be dey call you aunty now now so wetin be this aunty wey no really aunty rate and uh, uncle you know dari aunty rate aunty no aunty rate now what you just want to know potato aunty fake aunty because you wan chop my money you understand so some of these people just dey feel say they too get sense even the good wey you dey do for them like say na their sense bring am no be say you be kind person wey just wan free am eh i dey use it you know so i no really understand. and eh, the the the the thing wey be say the moment wey you say oh you realize this thing wey dey do come say you no dey help you don turn to bad person yes enemy don start make they go come dey spoil your name dey eh. go they no go tell people say of the good things wey you don dey do yes na that one time wey you say you no get or you no or you correct them or you point out that mistake tell them say ah ah

eh if na seven hundred i go bring five hundred and two i go dey give her exact change exact change you go carry face stinginess yes meanwhile other people dey pay seven hundred o oh, some dey even warm if i begin pay seven hundred now problem don come anyway make we hear una own comments on top this matter the number hello. hello. hello good afternoon welcome na kulele zone you dey. yeah radio jagaban. i greet you welcome. Uh, that baba that, that baba eh. Hmm. he need he, he need to he need he need to wash. Hmm.

this your experience they so deep the thing really touched me well but i want i want to ask you is it because some of them are not educated uh ada you feel say this thing get anything to do with uh, education no no they, no, education no follow teach. no mm. na just their personality okay. so they grateful to know how to show appreciation. This no, no be for school that they teach am now. Be, they, na street na na common exactly, sense. Exactly na something wey say you your common sense mm. go tell you hmm. say you need to dey grateful to something na habit. so no be say they dey teach am for school your teacher come tell you the common sense of overdoing somebody tell you say he need money he dey broke you tell am say okay come around office come collect he mm-hmm. come tell you say whether you go fit at least send am transport wey go take come come collect imagine haba you no go use your sense know say this thing na bad thing yes na good thing you suppose to know say even if ah, ah. really i no get transport eh hundred naira to enter keke eh, come your office i no suppose ask you ah, ask you for the money eh oh I, I, please i need money uh, i want to go and pay school fees then you come tell me say come to my office i'll give you i can't tell you say okay can you send me the transport to come out i suppose not say even if true true i don't get that transport maybe na another person i go beg i go beg musa for gate i go beg musa say see o oh, somebody wan give me uh, uh-huh. almost twenty eight thousand i no fit tell am say make give me hundred naira first man come collect that one now abeg help me if i go come i go give you i go come dey ask am how you go ask me for five thousand come ask me for the eh? hundred naira charges na that your own self just dey pay me ah, ah, pass. i say five thousand i say make i give am eh, make i send five two for pos charges. hey god i send am na five thousand two hundred. the person eh ma tell you that person dey very entitled as e dey ask you e expect more from you maybe as e ask you 5k you suppose do like 20 or 30 eh, do like times so this one wey you dey say you know you know dey ask you out with you know say e get people wey dey ask you with fear and really dem don really hungry desperate and e get people wey dey ask us no be say dem no get they just feel say you get make i no use my own make i use uh-huh, your own yes so i i i know sorry sir they talk about i they talk true this is very very common with ladies eh dem no dey broke anything you know and i know so many ladies wey be say i don sabi them from kano from different places somebody wey dey very okay wey i dey see his status wey dey pop you know he dey pop dey feel alright dey for one hotel he go come send me message say i've not eaten for three days which kind of lie be this Chiba, one please na- come and find me something i've not eaten for the past three days now you still get mind dey talk to you shebi na for this same true talk we talk about something wey dey similar to when i tell you say some girls sorry to say if they spend money that money must come back yes if they you go saloon do hair 15k yes e must come back they no broke o oh. no but no i no fit use my money do this see girl go sit down girl go sit down on top four hundred thousand and lock am lock that account and begin to cry and hustle her guy like say nothing dey you understand e get money wey dem no dey touch they cannot use their money and buy phone they cannot use their money and buy makeup they cannot use their money and buy hair no no when men dey when man dey you know you know so so eh, eh, i no just know the sense of entitlement of people wey no understand say even for this begging wey you dey beg if you give if you fit do ah, ah. the person go come dey think say ah wetin i go do for this guy exactly this guy surprise me today you understand somebody gave one boy 20000 naira dash because for the joint where they sit down they send the boy he go bring something come bring change of 350 so that man say no know the last time based on chairman when he be he no know the last time when somebody bring change for them. imagine if they do transfer if they tell us say something at 25 you go transfer 3000 in case something cost there na so the matter go end anybody wey give 5k for something of 35 you no go hear from them again something of 10k he go make am 12000 he dey always put something on top but that thing wey dey put on top nobody dey ever come back from im wife to im children to people around am driver so he sit down with im friend im friend send one stranger boy make he go buy something outside the boy come back join inside the leather 350 dey change that's not be say some people they hold them they show you yeah. may you for tell them say okay you just can have it, it you can it, have it, it. the boy put the 300 inside the them, container give take. them now as they open them now he say ah see money ah come what's the he say size the change the money is uh, so and so this other one opening bag vex count 20000 dash that boy say carry go house go give your mama money buy food stuff so eh, eh, i no just know in the process of claiming too much sense you go dey poor for the condition wey you dey nobody go gree do for you uh, good afternoon chibo and ada i get friend wey dey always come my house come chop food uh, all in the name of friendship we been dey very close like sisters uh, but i i i con know her sef when i fall sick for three months and she no even visit for once to cut long story short I ended that friendship happy from my papa. Now the same thing with this as we dey talk No, no be the same not be thing, the no, same no be thing. the This same not about thing. friendship. Uh, this No be the not same this thing not be at really all. about uh, giving. This one about uh, we get people like that where be say every time they come to our, to us now for something. yes. Uh, but uh, I don't really put them on the same line, you know. But I understand how you feel. I understand what you mean. But now, well done, oh, Chiboy. This thing don't go foul, even for husband and wife. It they happen. Oh yes, I believe so. e get women wey their their one naira even the man money wey he give her make she take run something uh, e no fit house am back e no fit give her hundred k today come send somebody go the house say babe please uh, give him two k for me uh, that's the laundry man abeg give am two five for me when i come back i go give you like... yes so many men don try that thing baby when i come back i go give you the woman say nothing dey always if you give her hundred k now eh, as you comot go peace come back say babe abeg inside that hundred k i fit get five hundred naira nothing dey i've used the money i've already transfer i've paid it if you see the way the woman dey deny the money wey the man give am as you gave me immediately you gave me i now call my brother i told him to go and pay all those people so up to- uh, now what is remaining in my hand is just two five hundred k wey never reach one hour i just dey reach my office now na na na na Now I oh, give na- you. yes one man You go say he shock. give him wife every money wey she ask for

wey una who we dey patronize for food stuff around our house even though uh, she no know uh, where we dey stay but uh, i dey among her regular customers one day i decide to go buy paint uh, pa- uh, one paint uh, cup bucket pail plastic bucket of garri on credit as as per say na your customer you say to shock me this woman tell me say she no go fit sell am o i stop hmm. patronizing her and i move to her neighbor emmy from ikotun ada when i dey kano uh, for about two years one man dey sell mama put uh, for near our office uh, so tey she don know my cooler my container wey dem dey take go buy me food so e hmm. get the day wey cash no dey my hand and i no get chance to go atm for the first time after almost about two years you know uh, i dey dash am money i dey leave change for am so tey some people wey bin dey owe am she report them to me na me still go talk to them then pay her one owe her seven thousand one owe her five thousand Uh-uh. imagine say somebody dey chop mama put of three hundred four hundred seven Reach 5,000. five hundred that year we dey buy food everything go be two fifty Eh. they go full your plate everything go be five hundred four fifty somebody owe seven thousand e just dey come from im office dey collect dey collect dey mm. collect so i just go you know talk to the person talk to yoga and they come balance her her money back she come even congratulate come beg me say ah thank mm. god say they don give her money so one day na send person make dem carry my plate go help me collect food you know say the food na three hundred naira the woman say no ah yes person wey dey give wey dey dash people mean o oh. so that that time you go come dey feel say so me wey bin dey do for you i be mumu i no get sense somebody wey dey dash something dey dash something dey dash something one day you go say make e help you i no dey house so help me do something of 150 you go say ah send abeg money no dey abi i might send your account number make you send the money so now na like money pass you see am all right uh, he say the day when he go, he go to buy credit for the woman hand after everything we don do for the woman say the woman say she no go fit ada and chiba una good evening i like this topic una bring this afternoon uh, see this matter one dey talk no be only outsiders dey do am even family dey do am to themselves mama and papa dey also do am to some of their children wey dey no prefer uh, their progress to the others. Wow. Uh, I, I, think I understand what she dey talk. Even as una be inside family kakus dey yes inside family favorites dey yes kakus dey mama get who e dey collect money from mama get who e go understand say that one no get e get the one wey e go collect mama get who e go collect from come dey give the other one you understand so she say yes so family dey do am even to their children eh, so they dey do am to some of their children wey dey no prefer their progress to the others eh, so that is to say some parents no be every of their daughter wey dey marry dem dey happy o e get the one wey dem wish say ah, i wish say eh eh na sadia na im dey marry na im marry this one dey here no be this bisola yes make this one stay house this other one eh i don hear of mama wey dey ask the guy wey wan marry im daughter say you dey sure you no you no see her her younger sister ah that one na me born two of them o oh. that one good too that one good o e dey tell the guy wey come to marry person come marry other pikin dey refer am to that pikin say whether you no see the younger one say this this two na me born them na me go tell you who dem be you can imagine so unto say this one dey give her pass so she believe say if this one marry this man eh e go even buy me aeroplane hmm. but this other one fit dey tell me say ah mama take fifty thousand na wetin my husband give me ma give you hmm. so she don see rich man and she she know her daughter wey sabi tax well so that she, na that one she for like make e dey with this man. So go dey because, push uh, money go, come uh, back to yes, them for house. That girl for dey bring money come house. All right, somebody say Adan Chibon agree. Okay, I like this topic when I carry come. Uh, okay, you say see this matter one at the talk. Uh, no be uh, only outsiders they do them. Even families they do them to themselves. Mama and Papa they also do them to some of their children where they no prefer their progress to the other ones. Uh, I they talk out of experience. Presently, my mama they do them to my siblings and me who come Uh, who came from this father? My name now Mara from Ago. Okay. And she so, get different papa. Uh, be like say they get different papa. You understand? So their mama get who uh, who you know if you do for. Mm. Uh, hey, if you beg them something, yeah, you go collect your money. Yes, your mama, you go tell your mama, mama help me now, make them help me no sell plantain. Your mama go now tax you money. We go take pay the ah, people. No, we go wow. climb, we go climb the tree to bring down the plantain. this now your mama where you they send uh, money for upkeep steady, steady, steady. Still one guy you join.